Исәнмесез. Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Мошенниклар йокламыйлар. Катты да э, әйтә башлады инде. Сез полный попали, бу жуликлар. Бу юлы Кукмара районында яшәүче акчасыннан ничек колак каккан? Без синең белән горурланабыз. Каждый день для нас как праздник, когда папа приезжает. Махсус хәрби операциядә катнашучының гаиләсе дәүләт ярдәмнәре турында сөйләде. Авылдагы тормыш ошый. Практикага һәр гел кайта бит инде. Алар э, нитәләр инде, кызыгып карап, әйләнеп йөриләр. Яшьләргә авылда тормыш итү авырмы һәм биредә акча эшләү мөмкинлеге бармы? Ул мәхәббәт турында шигырьләр иҗат иткән. Место очень красивое, и оно рождает поэтов. Синер авылында шагыйрь Геннадий Соловьевны искә алдылар. Медалистлар, отличниклар һәм җиңүчеләр. Когда я уже узнала то, что стала победителем, э, безусловно, радовалась. Алдынгылар слеты быел ничек узды? 2 миллионга якын сумма мошенникларга. Күкмарада яшәүче шуның кадәр акчаны берничә сәгать эчендә югалткан. Хәзер аның өстендә кредит утыра. Әлеге хәл ничек булган һәм мошенникларның тагын нинди алдау юллары бар? Тулырак безнең язмада. Түләргә аны невозможно инде ике миллионны, минем зарплата шуның хәтле бит. Әле берничә көн элек кенә бу гражданинның кредиты да, акча белән проблемалары да булмаган, ә бүген исә ул банкка ике миллион сумга якын акча тиеш. Шунысы кызганыч, әлеге хәлгә ул яхшы танышлары ярдәме белән эләккән. Кич белән булды бу.
Мин эштән кайтканнан соң, ике кеше бар инде, ул берсе туган минем, берсе аның егете була инде. Миңа нәрсәдер әйттеләр дә алар, по частям теге Болай-болай, безнең бер нәрсә бар, дип, шуңа күрә синең телефоның безгә кирәк, дип, әнинең кредитын ябып алабыз, дип, шулай-болай диләр дә, мин әйтәм, Ярар, карагыз инде, дим. Бирдем инде мин, үзем киттем икенче бүлмәгә яттым. Иртә белән торам инде мин, әйтәм, Әйдә, монда чё-то не так, дип. Әлеге ир-ат исеменә аның танышлары зур суммага кредит ала, ә үзләре исә мошенникларның корбанына әверелә. Мондый очрак Кукмарада беренчесе генә түгел.

Алдакчылар тозагына эләкмәскә чакыра. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Ерак булса да, ул һәрвакыт янәшәдә. Эдуард Кузьмин, яраткан ир һәм өч балага кадерле әти. Бүген көндә ул Җиңү өчен көрәшә. Махсус хәрби операциягә 2022 елның октябрендә киткән. Хәрбинең гаиләсе ничек яши һәм аларга нинди ярдәм чаралары күрсәтәләр? Тулырак киләсе материалда. Менә шушындый сообщение җибәргән идем, әзрәк поддержка булсын миннән диеп. Хәерле иртә матурым! Иртә белән иреннән шундый хәбәр алса, хәрбинең хатынының күңеле тыныч була. Резидә һәм Эдуард Кузьминнар унбиш елга якын бергә. Бары тик ир командировкаларга киткәндә генә аларга аерым торырга туры килгән, ә хәзер гаилә башлыгы еракта. Ул илебезнең җиңүе өчен көрәшә. Мин әйтәм, ул, минем здоровый җегет, аның, мин әйтәм, характеры юк. Барасы икән, барасы. Менә шундый характер. Аңа берничек тә ген уговаривать та итеп булмый аны. Махсус хәрби операция башланганчы Эдуард реклама агентлыгында эшли, рок тыңларга яраткан. Әтисе эзләре буенча хәзер аның улы Тимур да бара. Ул барабанда уйнарга өйрәнү өчен түгәрәккә йөри. Барлык дәресләр дә бушлай. Бу хәрбиләрнең балаларына бирелә торган дәүләт ярдәменең бер төре. Я с ним хочу быть это навсегда. Минем һәрвакыт аның белән бергә янәшәсендә буласым килә. Әтиемне бик сагындым. Аның безнең янга тизрәк кайтуын көтәм. Сабантуйга кайта алса, яхшы булыр иде. Хәрби хәзер үзенең чираттагы ялына кайтырга әзерләнә. Туганнары аны түземсезлек белән көтәләр. Уртак планнар төзиләр. Эдуард Кузьмин балаларын сөендерергә ярата, аларга һәрьяклап төрле-төрле сюрпризлар ясый. Это был простой день, мы сидели на геометрии, у нас была контрольная. Бу гадәти геометрия дәресе иде, бездә контроль эш бара. Башта директор керде, без аны мөһим мәгълүмат әйтәдер диеп уйладык. Һәм кинәт кенә аның артыннан әти чыкты. Мин шаккаттым. Шунда ук күз яшьләре килде.
Мин әти белән бик горурланам.
Минем өчен ул иң ялкын, әти белән кыз арасында да мөнәсәбәтләр ялкыннар була бит инде ул шуның шикелле. Әтинең мәхәббәте Бүтән төрлерәк тоела миңа. Ничектер аралашу да аңа җиңелрәк. Әнигә чыгыр өчен дә әти арткылы чыгарга кирәк башта. Менә мин бик шат минем әтием шундый горурлан, горурлык кеше булганы белән. Хәрбинең туганнарына дәүләт һәм шәһәр администрациясе зур ярдәм күрсәтә. Балалар бушлай төрле түгәрәкләргә һәм җәмәгать транспортында йөриләр. Эдуардның балалары һәм хатыны Җиңүгә ышаналар һәм аны өйдә, үзләре яннарында көтәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.
Мин авылда яшәргә телим. Күпләр яхшы тормыш эзләп, зур шәһәрләргә чыгып киткәндә, алар төрле хуҗалыкларда эштә калганнар. Яшь һәм максатчан. Яшьләргә авыл җирендә яшәү ошыймы һәм биредә тормыш итәргә акча эшләп буламы, бу турыда безнең язмада. Авыл җирендә менә дигән условияләр дә гын, не, эше, эше дә күп, акчасы да күп. Максим Никитинга егерме дүрт яшь. Вахитов исемендәге хуҗалыкта ул инде өч ел эшли. Кышын малларга ризык ташыса, хәзер ул кукуруз чәчү белән мәшгуль. Бирегә эшкә уку йортын тәмамлагач ук урнашкан. Авыл җирендә калганга да үкенмим, дие. Ничектер авылда каласы килде инде. Шук еш бер кергәч, хәзер китәсе килми. Рәхәт, күбесенчә. Иртә үзебез ремонтлыйбыз инде. Булмагач, сервистар килеп булышып китәр. Максим әлеге хуҗалыктагы бердәнбер яшь эшче түгел. 34 яшьлек Радик Кашәфетдинов, баш агроном. Биредә ул алтынчы елын хезмәт куя. Тәҗрибәсен дә җитәрлек күләмдә җыярга өлгергән. Башлаганда, конечно, авыррак инде, әйе, уку Бер әйбер, практика, икенче әйбер дигәндәй, укып кына кайтып, бөтен нәрсәне белеп тә бетереп булмый. Менә ул вакытта инде бар и олы-олы абыйлар, шулар белән киңәшләшеп, бергә-бергә әкренге кереп кителде инде. Читтән бәхет эзләмәскә кирәк, дие тәҗрибәле тракторчы Василий Иванов. Вахитов исемендәге хуҗалыкта ул инде башкалар өчен үз кешесенә әверелгән, авыл җирендә хәзер барлык мөмкинлекләр дә бар диеп саный. Хәзер мөмкинлекләр яхшы ачылды инде. Авыл җирендә дә зарплата шәһәр җиреннән калышмый. Шунысы куандыра дикме инде. Менә баштарак теге уйланылмады инде, чыгып киткән булсак, бәлки әйбәтрәк тә булган булыр иде дип уйлап куясың инде. Түләү дә юк инде элек. Булмады инде, андый заманнар да булды. Менә хәзер полный инде, акчасы әйбәт. Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бүген барысы да заманча таләпләргә туры килә, ә авылда калырга теләүчеләргә 80гә 20 программасы буенча йорт төзү мөмкинлеге каралган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Мәхәббәт турындагы шигырьләр. Синер авылында икенче Соловьев укулары үтте. Язучы тормышының күп вакытын Печорада үткәргән, ләкин Синер турында онытмаган, үзенең шигырьләрендә һәрвакыт искә алган.

Тормышының соңгы елларында ул Синерская Русь һәм Печорские были диеп исемләнгән зур китап язган. Анда безнең туган ягыбыз, Кукмарабыз, Кошкара һәм Синер, биредә яшәүчеләр турында язмалар сакланган. Геннадий Соловьевның иҗаты уникаль, биредә җирле диалект чагылыш тапкан. Шулай ук Синер авылына кагылышлы күп кенә тарихи фактлар да яктыртыла. Например, то, что центральная улица называлась улица Подгорная, мы узнали... Мәсәлән, Үзәк урамның Тау асты урамы дип аталганын аның шигырьләреннән белдек. Бу турыда хәзер безгә кем сөйли ала? Андый кешеләр инде юк. Ә Геннадий Соловьев әлеге мәгълүматны үз иҗатында саклап калган. Соңгы тапкыр шагыйрь Синерга җиде ел элек кайткан булган. Ә аңарчы туган ягында ул ярты гасырга якын булмаган. Озак елларга сузылган аерылышуга карамастан, Геннадийның ике туган энесе Иван аның белән бәйле хатирәләрне һаман да искә ала. Всё время общались, ходили. Һәрвакыт аралашып тордык, урманнарга барып чикләвекләр җыя идек, чишмәгә дә йөрдек. Әлеге урыннар аның өчен бик кадерле иде. Оештыручылар киләчәктә дә әлеге укуларны дәвам итәргә телиләр. Аның масштабын арттырып, кунакларны Кукмарадан гына түгел, ә башка шәһәрләрдән дә чакырырга планлаштыралар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Быелгы уку елы да тәмамланды. Шул сәбәпле, нәтиҗәләр ясарга да вакыт җиткән. Отличниклар, активистлар, спортсменнар һәм олимпиада җиңүчеләре. Аларның барысын да Отличниклар слетында бүләкләделәр. Бу чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Каких мы школьников собрали Здесь море умных, чистых глаз Здесь молодость чарует нас. Узган уку елы Йолдыз өчен җиңелләрдән булмаган. Ул бер үк вакытта олимпиадаларга да, имтиханнарга да әзерләнгән. Ел дәвамында чыгарылыш сыйныф укучысы зур күләмле эш башкарган, чөнки җиңел генә яхшы нәтиҗәгә ирешеп булмый. Подготовка началась с самого начала учебного года. Олимпиадаларга әзерлек уку елы башыннан башланды. Көндезләрен дә, кичләрен дә әзерләндек. Кайвакыт мәктәптә караңгы төшкәнчегә кадәр калырга туры килә иде. Дүртенче мәктәп укучылары Алинә Егорова һәм Лилия Владимирова технология буенча Бөтенроссия олимпиадасы җиңүчеләре. Беренче тапкыр гына катнашмыйлар, әзерлекләре дә җитди узган.
Мин олимпиадада алтынчы сыйныфтан дүрт ел дәвамында катнашам. Быел гына мин Бөтенроссия этабына чыга алдым һәм җиңүче исеменә лаек булдым.
Олимпиадага җәйдән үк әзерләнә башладым, чөнки проектлар ясарга кирәк, ә бу озак һәм күп эш таләп итә торган процесс. Тантанада катнашучылар билгеләп үткәнчә, отличник булу һәм олимпиадаларга әзерләнү җиңел түгел. Ләкин бу күпләр өчен алга барырга стимул. Чөнки олимпиадада җиңүче исеменә лаек булу,